Nanya. Perisa, perisa.
Kicap. Kicap tong enam tu kah? Au.
Nama mbiar dah, tu ada ginya dah. Nah. Udah kena ke iya. Sik kena perisa iya megang nya. Oh. Uh.
Siapa lagi bisi datai tadi? Ah, uh, Jut Nyusip seruai uh, Idi. Ni Leo Bujang. Bujang go Leo seruai uh, bisi penguak bukai.

Wah sep. Ui ngansah duit neh. Enta ko ngansah duit dah. Engkah tau ko tau tu sigi ka menang Tuhan main tentiong neh. Tau nguling ngambi iya laju bepusing neh. Badas badas dah. Tu toke tu sepanjang zaman ko deh lawan. Agi agi bandat ko. Agi ya.
Weh. Tok udah ka mazau tah tok. Nah meh kitu meh kitu.
Jom meh ko ngamai tok. Nama adik makai lukan tunu. Bukan tunu, lukan panggang ah. Mesau mesau mesau mesau.
Hei. Maya tu main baru? Ngaku.
Nambih duit ku dah. Ah, nah.
Nadai duit. Hmm, tu sekal nambih.
Nadai ngawa.
Bisi teh lain deh ulih ditaka. Ngai ku nakah body ngai ko. Nam. Tu lukan tu di di tuang ke kicap. Mama ja pucat dah.
Nya meh setaun aku nyimpan setaun setengah ku nyimpan kicap ku suba. Mu deh. Dia tu enda datai setaun kicap nya kena aku ngadu ke nya. Akai. Huh. Sayau. Temah mega kipas aku, kipas aku udah jai. Rat eh, nya aku kipas nya. Hah. Rat eh, kipas aku udah jai. Ketegal tu biar aku ngena kerubung telo ngadu ke nya kena kipas. Atok ari nya. Tu, kena deh emas tu. Nah. Emas. Salahnya. Nih. Nah. Nya aku kan anjung aku pulai baru nah. Eh. Rusak nyawa aku. Narai narai betayam aku malam tu. Narai uti agi. Umm udah. Umm ko ahi pengada ti tu lukan ti ko madah aku giga kompun ih. Tu ku meh ku manuk ti menahat bu hal. Nang ngelimat duit meh amat ko tu pandai ko tu ngelimat duit. Pandai. Umm ngah. Ngai bedau ku ka main. Bedau ku ka main. Baik Josep nya baik Josep. Pak ku aja. Hah. Umm sama sama lah kita main. Mun enda main madah dak pedau ka pendiau nya. Hih kita ka begadai ka apa apa ka. Hah peda ka. Hih. Ba kita main enggau aku Tan Tiong. Dia ada sibuk gadai apa apa. Bisi pulih bisi kadai ka tu pulang dah pada rasip. Hmm. Ha.
Kita ka bedudi bedudi lah. Anak mai aku o. Aku udah sigai ukai kaki urip bedudi o. Aku ka nyimpan duit mai to ja. Orang bedudi nadai kala kaya. Nadai kala kaya o orang bedudi nadai nadai kaya. Nya mai nyimpan duit o. Nah.

Aku pagi ke kereja ditu ke ga. Badas deh tua tu. Tibu buka bejuti. Ha. Mana kita tuduh makai ditu lah. Nya kek birthday. Ha apa guna indam nya. Kek birthday empu ah. Ha. Nya meh kita makai tu. Special kek tu. Ha. Ko ditu apa te pisa dalam tu. Ha. Tepung, jagung enggau tongnam. Tong tong tongnam. Ha manah ko sepi. Aku udah nyepi te. Uii best eh. Sepi ko. Nempa mo ko de.
Nama tu? Te masin masin. Asin kita tongnam dia. Tanya tepung jagung tu. Kamu nak tepung jagung kai ga tepung gandum kai ga. Nya osai tepung kena orang plaster siling nya. Eh. Ngam.
Tu. Dah tu, dah tu ku pulai. Ngupuk aku. Saya bah, ngupuk ah. Uh, barang kok seduai meh. Ya. Kak be apa? Kak, kak be judi kah? Kak nama kah? Nam. Ka mupuk ke meli emas nya tadi Raja.